Canlyniad siomedig heddiw o Nathan? Yym oedd, a dwi'n meddwl taw yr hogia dal yn yym upbeat ers y gêm Conor Sgîn na, lle nathon ni shifft a hanner i fewn. A wedyn yym t'o' o'dd o'dd o'dd e ti ddeud cyn gêm i gyd yn neud efo t'o' mentally heddiw. Tibod dim disrespectio Barry Tonks, dan ni gyd yn gwybod maen nhw'n tîm da ac um, tibod oedden ni gwybod i'n dod yn tough game o'r munud gyntaf. Ac um, tibod, first half dwi'n meddwl oedden ni oedden ni'n cyrraedd yn tawn os da chi'n dall fel efo ffordd o'n bod o chwarae season yma efo y tempo, yr intensity, ffordd o'n ni'n pasio'r bel a symud a creu y cyfleon. Ond um, dwi'n meddwl oedden ni well second half. Yym lot o'r second half oedden ni'n creu mwy o chances a dwi'n meddwl ni odd ella di eto y gorau o'r second half ond wedyn um, twa, di, diwedd, y, diwedd y dydd games, uh, goals sy'n cyrra games ydych chi ac um, yn anffodus um, twa, nhw sydd yn mynd a di sgorio i hwyr yn y gêm which um, sy'n bach yn siomedig ar ôl um, sut oedd yr ogiau'n teimlo ar ôl gêm Connors Key wan Um, felly, gynnu ni wsos galad o'n y training, ac yn ni ei siwr da ni pan iawn at gem Llanelli sy'n nesaf. Oeddech chdi'n agos i'r penalty? Yr, a, a hanner gyntaf, roedd et? Oedd, oedd. Um, oedd chdi'n teimlo bod ti'n... Oedd hi'n penalty? Na, na, o do'n i, do'n i ddim. Um, oedd y chwilio amdani, cos um, oedd yn edrych o'n contact yna, oedd o jyst i mynd fewn i'r rhes ac oedd o jyst yn glawr. Ac um, tydd o linesman ar y pen draw fyd, oedd o'n optimiating beth o'n oedd o'n mwy fy fflaco, oedd o'n efo ffordd o gwynab o oedd o'n dda oedd o'n ddisgwyl yr to, um, y decision yna ond um, to justice mewn ffordd achos nath o fethu a wedyn to ran bod yn ei lwmpo sef da ac di safio rebound dweud ond oedd o'n offside rebound so sa ddim brown sef recovery ond um, na to oedd o ddim y penalty ond um, da ni'n just gorau cael ymlaen o'n rhi grwpio os yma a wedyn mynd eto

Ti fatha fi'n deud bod hogia i gyd dal yn yn buzzy nawr, chdi gweld y sho- social media trwy wsos yndi ma' o'n t'o' bump o canlyniad i Gaernarfon yn Conor Sgrier ella canlyniad y tymor ond yym t'o' rhein di'r gêms adra 'dan ni 'dan ni'n goro curo. Ne' dim dim colli yym hynna di'r aim t'o' dim colli gêms yym adra ni felly yym 'dan ni'n 'dan ni'n jyst goro odden ni'm yn ground down heddiw fatha oddach chdi 'di deud yym dwi'm yn gwbo' os odd hynna 'di rei o hogia 'di blino ella y shifft nathon ni gêm Conor Sgrier Um, ond um, rhaid ni regrwpio fan a jyst mynd eto, rhaid ni'n ei siwr. Da ni ddim yn colli gêm os oes nesaf fan erbyn Llanelli. A pan mae tîm yn sgorer y dau funud cyn diwedd, mae'n anodd wedyn dod yn ôl, dydy? Ydy pan da ni lawr i ddeg? Ydy, ydy, to, oedd hi yn anodd, ond um, just fatha a split decisions ydy o, um, to, pryd i cael awr, pryd i dangos yn fewn neu allan i lein. Um, ond o'n i siarad efo un o hogia Barry yn diwedd yna, un o'r um, directors, oedd o'n deud, oedd o'n sefyll ol y gol ac oedd Rambon full stretch, yeah. peol wedi cychwyn tu allan i'r post a mae jyst yn mynd i fewn yr um, eiliad ola, felly oedd hi'n, oedd y lwmp o gol reit yn y gornel a sa'n neb wedi safio i. Ond oedd rhaid i si gyna to, gol sy'n cyrra games a Mae'n wedi sgori hyn mwyn yn eich yn anffodus. Na fo, gres. Um, Champion, diolch am dawnsio, Ethan. Dim problem, diolch o gwbl.
Thank you.